Таатта улууһун Дьохсоҕон нэһилиэгэр хомсомуол Хүрбэ ыһыла холхуоска аналлаах дьоҕус искибиэри туттулар. Өйдөбүнньүк холхуос олоҕун уонна дьонун бэйиэт Пантелеймон тулааһын апаатын үйэтитэр сыллаах оҥоһулунна.
Биир холхуостан удьуордаахтар барыларын ситимниир чараҥ алааска муһуннулар. Ион Попов сүрэҕэр сөҥүөрдүбүтэ баҕа санаатын туһунан тыл көтөҕөрүн кытта Татьяна Львовна бары ымпыгар-чымпыгар тиийэ сүрүннээн баҕа санаа күргүөм хамсаныынан олоххо киирбит. Холкуос аҕы уон биэс уонна холкуостаахтары хоргуйууттан быһаабыт Пантелеймон Тулааһынап манна кэрэ сылдьыбыта аҕы уон сылларынан бу сүгүрүй бэлиэтэ тутулунна. Беседка дуу, сэргэ дуу оҥоруохха баар этэ диэн биир бэлиэ туруоран, оннуттан уонна дьонун сэргэтин булуохха наада диэн буолбута. Группалаахпыт сэттэ уон биэс киһи киирэн турар, олор быланна бэйэлэрэ пенсиялартан кырыйаннар холбоспут, бу сүүс сүүс тыһыынчалаах өскүбиэри тутан таһардыбыт. Үөрэхтэрэ түспүт бу ытык сиртэн төрүттээхтэр үлэни өрө туппут кыайыны уһансыбыт дьонноругар махтал уонна сүгүрүйүү скибиэрин күлүүһүн мантан утум-ситим тардар эдэр дьоҥҥо туттардылар. Сырдык ахтылҕан иэйиинэн туолбут бу көрсүһүү хас биирдии хамсаныыта, саҥата, дьиҥ тапталга, истиҥ үөрүүгэ, сылаас махталга уонна ахтылҕаҥҥа кустаран барда. Очолорго кыра боламмын өйдөөбөппүн, отой ийэм кэпсиириттэн иститэхпинэ күҥҥэ биирдэ аһаан баран дьаахтыыр үһүбүт, ону буолла ийэлэрбит иһин аһаа эккирээмэн, сүүрүмэн, көтүмэн дииллэр ол балаҕаҥҥа. Наһаа эккирээтэххинэ эньиэргээҕит ону аһаабыккытын тоҕо тэбээһин кэбиһиэххит, ытыараллар үһү биһигини, ону мин өйдөөбөппүн. Сэрии сут сылларыгар колхоз имириэстиэҕин түөрдөн үс сыллаахха манна пантелеймон тулааһына бурдугу ыһыыга боломуочунайынан ананан кэлиитэ үгүһү быһаарбыт. Хоргуйан эттэрэ-сииннэрэ дарбайбыт, сэниэлэрэ бараммыт дьону көрөн, ый аайы хас биирдии киһиэхэ лиитэрэ аҥара суораты, аҕыстыы киилэ бурдугу бердерэн бүтүн колхоһу быһаабыт. Убайыгар өйдөбүнньүк бэлиэ аһыллар үөрүүтүн бэйиэт балта үллэннэ. Манна кэлэн бараммын сүрдээҕин соһуйдум, үөрдүм уонна убайбар махталым диэн сүрдээх улахан. Кини аатын баччааҥҥа дылы сыалай колхоз ыччаттара өйдүү саныы сылдьаллара миэхэ санаабар дууһабар эмиэ сүрдээх үчүгэй. Олоҕу бэлэхтээбит үтүө дьонноругар сүҥкэн өйдөбүл үйэ-саас тухары өлбөөдүйбэт дьылҕаланан, махтал, сүгүрүйүү, утум-ситим салҕанан истин. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Таатта